Helo a chroeso mawr i Taro gyda Nia. Heddi, ni'n mynd i wneud darlleniad yr wythnos, y dwy ar bymtheg o Dachwedd, sbo'r tair ar hugain o Dachwedd, 2025. Be ni'n mynd i wneud? Ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, beth yw sialens yr wythnos, a Ni'n mynd i edrych ar gair o gyngor bach wrth yr ysbryd, neu'r ysbrydion. So gadewch ni ddechrau. So, ysbryd, diolch am fod gyda ni heddi. Allwn ni please gael egni'r wythnos Dwi ar bymtheg o Dachwedd, plîs. Egni'r wythnos sy'n dechrau'r dwi ar bymtheg o Dachwedd. A egni'r wythnos yw'r saith o bentacle. Nawr ten. Mae'r saith o bentacle yn siarad am falle bod chi'n mynd Mi'n i dimlo tyma bach wedi blino gyda pethau chi'n neud, oce? Okay? Mae'r saith o bentaclau, neu'r saith o genioge, ta beth chi'n ma'n galw nhw, yn siarad am chi di maestroli beth i chi, beth i chi'n neud, oce? Okay? A nawr chi'n chi'n dechrau meddwl, o, dwi'n dwi bryd i fi ddechrau symud mlaen i wneud rhywbeth bach arall, oce? Okay? So falle bod rai o chi'n teimlo bod eisiau i chi symud mlaen gyda'ch gyrfa. Okay? Felly bod rhaid chi'n teimlo mi eisiau chi symud mlaen gyda'ch perthynas. Okay? Mae'r carden yma yn gweithio chi. Chi di wneud lot o bethau. Okay? Mae cynioga da chi mewn lot o fyny a llefydd. Nawr yw'r amser i gymryd cam nôl, cymryd myned, disgwyl ar beth sydd â chi, A phenderfynu le chi moyn mynd nesa. Ok, 'na beth yw egni'r wythnos, y saith o bentacle. Ok, diolch ysbryd. Nawr gewn ni, please, uh, sialens yr wythnos. Beth yw sialens yr wythnos? Yr wythnos sy'n dechrau dwy ar bymtheg o dachwedd, please. Sialens yr wythnos. O, right. Challenge yr wythnos yw'r lliad. OK. So mae'r lliad yn siarad am yr angen i fod yn glir am rhywbeth, OK. Mae'r lliad gallu siarad am bethau sydd ddim cwait yn iawn, ddim cwait yn glir yn eich bywyd chi. Mae gallu siarad am pethau felly sy'n, um, felly rith neu felly bod chi'n cael cam argraff am rhywbeth, OK. So byddwch yn ymwybodol o beth sy'n mynd mlaen rownd i'ch wythnos hyn. So dyma challenge chi am yr wythnos. So wedyn ni o'r carden mae'r lleiad bod eisiau chi ffindo mas y gwir am rhywbeth. Mae eisiau chi fod yn glir am beth i chi wneud nesa. Okay? So mae eisiau chi just disgwyl trwy popeth yn eich bywyd chi a ffindo o'ch greddf beth sy'n glir i chi a beth i chi meddwl sy'n iawn wythnos yma. Okay? So falle bydd pethau tyme bach um, yn, yn anghyffwrddus nawr ag yma yn ystod yr wythnos. Ond mae rhaid i chi ffindo mas yr ateb pam i chi'n teimlo'n anghyffwrddus, oce? Okay? So dyna sialens chi am wythnos yma. Oce, okay, diolch ysbryd. Gewn ni nawr, plis, gair o gyngor wrthoch chi ysbrydion i'r grŵp lyflu sydd dyn ni heddi ar YouTube fan hyn. Gewn ni gair o gyngor iddyn nhw, plis, gair o gyngor. A beth sydd gyda chi, bwys, yw'r ymerawdwr. Na, mae'r cerdyn yma o'r brif arcana, ok? So mae'r cerdyn yma, gyda'r lliad, mae hwnna'n brif arcana hefyd, yn mynd i fod yn, yn teimla cryf i chi wythnos yma, ok? So'r gair o gyngor wrth ysbryd fan hyn am wythnos yma yw bod eisiau chi gael fwy o strwythyr felly yn eich bywyd chi, ok? Mae'r ymerawdwr yn sôn am strwythyr, mae fe'n awdurdodol, mae eisiau chi stepio mewn i'r egni awdurdodol yma. So i fi, gyda'r neges yma,

Unwaith welwch chi twr pethe sydd ddim cweit yn glir i chi, allwch chi stepo mewn i'r awdurdod hyn. So wedyn ni, os taw gyrfa sy'n brif egni chi wythnos yma, okay, bydden ni'n gweld hwn fel siawns yn dod mewn falle i symud lan yr ysgol, okay? cymryd stepyn lan, achos Mae pethe fan hyn, chi, chi fel hyn ar y funud. Felly bod chi wedi bod yn neud y swydd am sbel, oce? Okay? A mae'r cyfle yn dod mewn wythnos yma i chi stepo mewn i egni'r ymerawdwr, oce? Okay? Fe yw'r dyn sy'n... Um, mae pob brenin yn y tarw Yn cyfateb i'r ymerawdwr. So mae egni'r pob brenin taro mewn yn y bachan ma. OK? So, bod hwn yn dolan i chi, mae hwnna'n dangos i fi bod egni awdurdodol, egni positif, egni clir, achos mae'r Dynion yr egni gwrywedd yn y tarw i gyd yn siarad am symud mlaen, fel bod yn, yn um, arweinydd, bod yn awdurdodol, cael strwythyr, ffurf i ni pethau, oce? Okay? So dyma'r Gairw gyngor wrth ysbryd wythnos 'ma yw i stepo mewn i egni'r ymerawdwr. Ok, so gallwch chi wneud y beth chi moyn. Os yw hwn i chi wythnos 'ma, os ych chi'n uh, edrych ar hwn fel fel uh, neges cariad, wedyn ni bod felly bod chi wedi bod tymed bach yn stond yn eich perthynas wythnos yma, Neu efallai bod chi wedi bod yn teimlo mach yn stond yn eich berthynas am, am spel fach, oce? Okay? Mae eisiau chi gweld drwyddo pethau wythnos yma a stepo mewn i egni'r emerawdwr. Emerawd, emerawdwr yn gwybod gwmwys beth mae fe moyn, oce? Okay? So os y pethau ddim quite yn glir yn eich perthynas chi, mae eisiau chi gael chat bach gyda'ch partner, oce, okay, i just witho pethau mas. A falle sorto un neu ddoi beth ma sydd ddim wedi wneud chi'n hapus, oce? Okay? So nawr yw'r cyfle wythnos ma i wneud ma, mae'r egni'n dda am wneud na. Os ych chi'n edrych ar hwn fel um, neges arian, wedyn ni, oce, okay, mae digon o arian da chi fyw o ddydd i ddydd, oce? Okay? Ond falle bod chi moyn neud rhywbeth gwahanol nawr gyda'ch arian, oce? Okay? Ond mae rhaid chi ddisgwyl trwy popeth yn glir. Pidwch wneud penderfyniadau cloi wythnos yma. Cymrwch, yr, cymrwch eich amser i falle edrych trwy pethau, eich, eich arian, le chi'n um, gwario'ch arian, le chi'n sefio'ch arian. Just Drychwch ar popeth i weld popeth yn glir, ok? A wedyn gallwch chi stepo mewn i'r egni yma. A mae'r egni yma yn gwybod gwmwys beth mae fe moyn i wneud ag arian a phopeth, ok? Mae'r ymarawdwr jyst yn gwybod popeth mae fe moyn, mae fe'n mae fe berson sefydlog, ok? So felly bod chi moyn wneud eich hunan mwy sefydlog yn eich arian, ok? So, beth bynnag sy'n addas i chi yn y dyllyniad yma, plîs cymrwch e fel eich chi'n timlo yn eich greddf, oce? Okay? Oce, okay, nawr ni'n mynd i eglurhau y cardiau yma, jyst i gael neges tymor bach mwy twfwn. Ysbryd, allwn ni plîs gadarnhau'r saith o bentaclau neu'r saith o gainiogau, plîs? Ww, oce, okay, a mae'r rod yn troi. So, mae'r rod yn troi, so diwedd... Um, Mae rhan o'ch bywyd chi falle'n dod i ddiwedd nawr, ond mae fe'n agor drysau i chi i edrych mlaen am rhywbeth newydd, oce? Okay? A mae look dych chi'n mynd yn yn y carden yma, oce? Okay? Mae look gyda chi i ddod. So, beth bynnag chi'n neud â'ch arian wythnos hyn, Mae lwc yn dod wrtho fe. Os ych chi'n meddwl am hwn fel darlleniad perthynas, oce, okay, mae lwc yn dod i chi yn eich perthynas. Byddwch chi ddim yn teimlo'n stec fel un ragor. Byddwch chi ddim yn teimlo mor stond, oce. Okay? Hefyd, os ych chi'n edrych ar hwn fel fel darlleniad gyrfa, mae hwn yn garden rili dda i chi. Chi'n mynd i fod yn lwcus, ok, yn cael swydd newydd. So drychwch mas am y swydd newydd yna wythnos yma. Ok? Ok, diolch ysbryd. Gallwn ni please cael eglur... Ww! Na. Allwn ni please gael eglur had nawr, please, am garden y lliad. Ww, oedd anna mae'n dod mas. Gewn ni hwnna. A'r, right, y tri o bentacle. So mae'r tri o Benteclyn yn siarad am e, e, arian eto, oce, okay? mae lot o arian yn yr, uh, yn y darlleniad mae ydych chi, oce. Okay? Mae fe'n siarad am weithio gyda phobl arall. So hefyd gyrfa, oce. Okay? Falle bod chi'n mynd i ymuno â tîm newydd, neu falle bod eisiau chi edrych mewn i fod rhan o dîm newydd, oce. Okay? Mae'r cyrdyr mae'n gweud sy'n rhaid chi'n ei popeth ydych hunan, Ac mae pethau gallu troi mas yn well i chi os weithwch chi mewn tîm, okay, gyda phobl arall. So wedyn ni, cymrwch, a mae hwn yn eich sialens chi. So eich sialens chi wythnos hyn, fi'n credu, yw ffindo tîm newydd, neu rwy'n sy'n falle gallu cefnogi chi trwy pethau, okay? A mae eisiau chi edrych yn glir i ffindo'r tîm un sy'n mynd i fod yna i chi, fi'n mynd i helpu chi. Os daw cariad, yw hwn wedyn ni bod chi'n mynd i weithio da'ch partner ar eich perthynas wythnos yma, okay, i wneud pethau yn well a'i weld pethau mwy clir. Okay. Diolch ysbryd, gewn ni nawr plis eglurhad ar cerdyn yr ymerawdwr. Cerdyn yr Ymerawdwr, please. OK. A be sydd gyda ni? Reit, yw Brenhines y Cleddyf. Nawr mae Bren Brenhines y Cleddyf, mae hwn eto, mae'n glir yn beth mae moyn, oce? Okay? Yn y cerdyn mae chi'n gweld bod hi'n barod i gymryd, a mae hefyd yn dala'r cleddyf am barod i dorri mas beth sydd ddim i share ni ddi. Beth mae ddim yn moyn ragor, oce? Okay? So mae hon, mae ffen i uwch ben y cymyle, a mae gallu gweld popeth yn glir, oce? Okay? So mae hwn yn gweud, i stepo mewn i egni'r ymerawdwr, mae eisiau chi weld popeth yn glir, a mae eisiau chi obod yn gwmwys beth i chi moyn. So dyna'r gair o gyngor wythnos yma wrth ysbryd, oce? Okay? So triwch camu mewn i egni'r amerawdwr wythnos yma. OK. So, os drachwn ni ar yr darlleniad yn yn ei gyfanrwydd, wel, wedyn ni, os ych chi'n edrych ar hwn fel darlleniad gyrfa, wedyn ni mae pethau yn edrych yn rili really dda i chi symud mlaen, felly yn y cwmni chi yn, neu felly dechrau dechrau rhywbeth newydd gyda tîm, okay? felly byddwch chi'n ymuno â tîm newydd, felly byddwch chi'n adeiladu tîm newydd i, i, i ddechrau busnes, okay? a allwch chi stepo mewn i'r egni yma. Mae'r egni yma yn egni ffurfiol, mae fe'n egni astrwythyr, okay? a mae fe'n Egni arweiniol. Mae dou arweinydd da chi myn yn, ok? Gyda'r frenhines ma ar y merawdwr. Dou arweiniad da iawn, ok? A mae'r frenhines ma'n gweitho chi bod eisiau chi weld pethau'n glir, ok? Gweld trwy pethau sydd ddim yn glir a gweld pethau'n glir. Nawr os taw cariad sy ar ych meddwl chi wthnos ma wede ni ma pethe'n edrych yn dda i chi naille sorto pethe mas gyda'ch partner neu os i chi'n edrych am gariad newydd pethe'n edrych yn dda falle gwrddwch chi rwyn mewn tîm newydd rwyn sy'n ran o dîm ok a ma'r lwc gyda chi i ffindo rwyn wthnos ma ond byddwch yn glir yn beth i chi moyn ok Os ych chi'n edrych ar hwn fel darlleniad arian, fi'n credu i lot o chi arian mwn yn siarad am neu gyrfa, oce? Okay? Mae digon o arian da chi, ond sy'n chi'n gwybod beth sy'n ei nesa, oce? Okay? A mae'n amser nawr, felly, i ffind o tîm. Felly bod arian da chi i roi mewn i prosiect neu rhywbeth, oce? Okay? Ond mae rhaid chi ffind o'r tîm sy'n mynd i gallu helpu chi wneud na. Falle bod chi moyn prynu tŷ newydd, ok rai o chi. Wel, nawr yw'r amser i ffindo rwy'n i jyst roi cyngor i chi ar morgais neu beth bynnag chi moyn neu beth, beth bynnag chi moyn cael, ok? Nawr yw'r amser i fynd i gael y cyngor am beth i chi moyn wneud wythnos yma. Mae wythnos yma yn edrych yn lyflu i chi, ok? Pin y taw arian, gyrfa neu cariad chi, chi'n disgwyl am. Okay, mae'r wythnos yn, yn disgwyl yn wythnos da. A mae look dych chi wythnos yma. So allan i hyd yn oed gweud, os i fi'n meddwl bod mach yn cheeky, okay, allan i hyd yn oed gweud gyda'r gyda cerdyn me a'r cerdyn look, os ych chi moyn dod i tyma bach o arian ar rhywbeth, Dim bod fi'n dim bod fi'n gweithio chi am gamblo, oce? Ond os ych chi moyn dod i arian mewn i rhywbeth, nawr yw'r amser i wneud e wythnos yma fel bod chi'n cael arian nôl o beth chi'n rhoi mewn, oce? Return on investment wedyn ni yw hwnna. Oce? So i orffen y, y darlleniad heddi, fi'n mynd i gymryd cerdyn bach neges o'r yngylion i chi. Neges o'r yngylion. Chi'n please gael neges, please ysbryd. Just i orffen y darlleniad yma. Please neges i orffen. A beth sydd dyn ni yw wedi dorri ar agor. Oce. Okay. A mae hwn yn gweud, chi wedi cyrraedd y gwylod, Gadewch chi fywyd fynd â chi nawr ble bynnag mae fe moyn. So mae hwn yn gweithio chi i uh, ymddiried yn eich greddf, oce? Okay? So os, os yw'ch greddf chi'n gweud mynd hyn, o, mae eisiau fi ddod i arian mewn i hwn, y prosiect yma. Mae eisiau fi weithio gyda tîm i wneud hwn, oce? Okay? Fi'n gweld yn glir beth i fi moyn, a fi'n mynd i stepo mewn i egni Ar yma'r awdwr, oce. Okay. Os yw'n os yw gwredd fi'n gweud, o oh, ie, yeah, fi'n timlo'n rili dda am y prosiect yma, fi'n mynd i roi arian mewn, bydd popeth yn ffain. Okay? Weda wrthych chi nawr bydd popeth yn iawn. Okay? Os ych chi moyn newid gyrfa neu symud lan yr ysgol, okay? popeth yn edrych yn rili really dda i chi fan hyn, ond mae rhaid chi ddisgwyl yn glir. Okay? Mae'r look ar eich ochr chi. Chi'n mynd i gael y swydd, dyby chi'n mynd am. Okay? Cerwch amdani ddi, achos hyd yn oed os gewch chi ddim y swydd chi'n mynd am, gewch chi swydd arall felly yn y cwmni, achos wela nhw rhywbeth yno chi, os ych chi'n cymryd ar eg egni'r ymerawdwr, okay, wela nhw rhywbeth yno chi sydd ddim gyda phobl arall. Okay? So hyd yn oed felly gewch chi, os gewch chi ddim y swydd chi wedi mynd am, yn y lle cynta, pidwch rhoi lan achos fi'n credu bod y cwmni yn mynd i weld rhywbeth rili really dda a positif yno chi a gweld bod chi gallu arwain tîm. Oce, okay? llwch chi arwain tîm. A fi'n credu gewch chi Gwell swydd na beth aethoch chi am yn y lle cynta i'r rai o chi sy'n mynd am swyddi newydd, oce? A os taw cariad, fel fi'n gwybod, mae'r lwc ar yr ochr chi, oce? Mae lot o bobl, ond pidwch, pidwch just byw yn y cymylau, oce? Byddwch yn glir be chi moyn. Pidwch bod yn egni'r lliad, oce? Byddwch yn egni'r brenhines, ok? Egni'r brenhines a egni'r ymerawdwr, achos maen nhw'n gweld yn glir a maen nhw'n gwybod beth maen nhw moyn. A news yw'r bod chi'n gwybod beth ych chi'n moyn wythnos yma a mynd amdano fe. Achos mae look ar eich ochr chi, ta beth chi'n neud wythnos yma, mae'r look gyda chi, ok? So, dyna darlleniad wythnos yma, ail ar bymtheg o dachwedd, oce? Okay? Joiwch yr wythnos bwys a gobeithio daw'r lwc na mewn i chi. Os ych chi wedi joio'r darlleniad, please rowch bawd lan a, a please chofiwch tan ysgrifio'r sianel achos mae pob peth bach chi'n neud yn helpu fi. A os chi'n moyn rhoi neges isod, bydde hwnna'n helpu fi hefyd, a dwlen ni siarad â chi fwy am y darlleniadau fel maen nhw'n effeithio arnoch chi. A tan tro nesa, joiwch yr wythnos a wela chi tro nesa.